wan taanes kan amantiidhaan obboleewwan taanes guutummaan dhugaa wannummaan nama ta'e hundinuu nagaya fayyaadhaan isiniin jaa nagaya fayyaa alhamdulillah guyyaa har'aan tana magaalaa kabajamtuu magaalaa teenya magaalaa qaalii fi jaalatamtuu magaalaa harar keessatti argamna. Magaalaan harar akkuma beekamtu magaalaa seenaa guddoo qabdu seenaa guddoo karaa amantaa Islaaminaatiinis karaa diinagdee fi misoomaa fi haala hunda keessatti magaalaa guddina irra jirtu, magaalaa saffisaan guddinnis haala bareedaa kana irra jiru. Kanaafuu inshaa Allaah Rabbiitu gartee magaalaa tana nuuf kanne. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa hunda gartee akkanatti egaa ni'imaa isaa gurguddoo nuuf kennee jira. Kanaafuu Rabbii akkanatti ni'imaa isaatiin nu qananiise alhamdulillah jennee Rabbiif galata galchuu qabna. Rabbii tokkicha qofa gabbaruu qabna jechuudha obboleeyyan kiyya. Maaliif akkuma Rabbiin suuraa Al-Ikhlaas keessatti, ba'da a'uudu billaahi mina sheyxaani rajiim, suuratul Ikhlaas keessatti, Qul huwa Allaahu ahad, Allaahu samad, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad jee Rabbiin dubbate, Qul jii yaa ergamaa kiyya, Allaahu, huwa inni Allaahu ahadu Rabbii tokko, Allaahu ahad, Qul huwa Allaahu ahad, Allaahu samad, Rabbiin irkoo waa hundaati ka waa hundi isatti irkattu. Lam yalid Rabbiin kan gartee hin dhalle, walam yulad kanniis hin dhalatamne, walam yakun lahu kufuwan ahad hawannummaan takkallee'uu ka isa fakkaattu hin jirre. Kanaafuu Rabbii tokkicha kan nu uume, kan samii fi dachii uume, kan addunyaa tanaa fi gartee aakhirallee uume, kan dachii teenya bareedduu dachii Harar ta akkanatti keessa dhaabbannee gartee ba'ee keessatti gartee rahaa goonu tanallee gartee Rabbiin nuu uume. Hundi keenyaa'uu wannummaan gartee nama jaamuu fi wannummaan jinnii jaamuu Rabbii tokkicha qofa akka gabbarru dhaamsa gartee isinii dabarsuu barbaada mataa kiyyaaf illee dabarsuu barbaada. Akkasumatti gartee saahibban kiyya kuni gartee ustaaz Jamsi jaama isallee gartee ustaaz Magarsaa jaaniini anilleen gartee Ibsaa Yusuf Bakar naan jaani. Galatoomaa inshaa Allaahu ta'aalaa. Mee maal yaada qabda ustaaza keenya ustaaz Jamsi?

Kara ustaaza keenya kabajamaa fi jaallatamaan nu maddeera. Kara ustaaza keenya ustaaz Magarsatti isin dabarsa. Mee ustaaz Magarsaa wajjin turtii gaarii. Ayyee ustaaz Magarsaa keenya maal jettan? Bismillah alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akkasuma kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya warra karaa eh, foddaa tiktookiin nu ilaalaa nu hordofaa jirtan yaadni obboleeyyan keenya kaasan kun yaada bareedaa yaada miidhagaa yaada akkasiiti. Eh, Kunoo akkasuma magaalaa keessa jiru magaalaa jaalatamtu magaalaa filatamtu magaalaa Harar keessa jirra. Iddoon amma jirru tunis iddoo daawwannaa iddoo turizimii kan maqaan isii diyaasfooraa jedhamu keessa jirra. Kanaaf dhaamsi akkuma obboleeyyan keenya nu dabarsan dhaamsa bareedaadha. Alkhaaliqu lihaadii lashaa kunoo rabbii waan kana hunda ilma namaa kana mukaa inni dachii bareedduu tana hunda uumee

Jazaakumullaahu kheyran isiniin jechaa wanni guddaa aniin gartee ergaan dabarsuu barbaade waa'ee gartee eeka rabbii gartee waan gartee kana hunda nu uume rabbii nu uume rabbii gartee nuufi isinillee uume rabbii waa hunda uume ka gartee dachii fi samii tana gartee uume samii guddoo tana utubaan malatti akkanatti gartee nu gubbaa kaa'e aduu guddoo tana akkana nu ibse halkan gartee oofee guyyaa fide guyyaa oofee halkan fide halkan fidee gartee oofee gartee halkan kana guyyaa gartee fidee akkanatti gartee dandeettii isaa waa hundaa ol taate tana ka gartee qur'aana keessatti rabbii subhaanahu wa ta'ala akkanatti gartee ana tokkicha qofa gartee gabbaraa jee gartee nutti himu kana rabbii gartee kitaabban gartee amantii adda addaa gartee keessatti gartee Kitaaba gartee haa macaafa keessatti fi kitaaba gartee hunda keessatti gartee rabbiin gartee tokkichummaa isaa gartee ifi ibsu kanaafuu rabbii tokkicha san gartee gabbaruu qabna jeetiin gartee dhaamsa kana gartee dabarsuu barbaada obbaleewwan kiyya isiniin jaaladha rabbiif jechaa fuula rabbii barbaadaan isin jaaladha anis gartee kan gartee sagantaa tana gartee isiniif qopheesse ibsaa Yusuf Bakariin jaama obboleessa keessan kanaafuu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu viidiyoo bareedaa gartee kana